Nyakenyoro abaminto, ase amarieta ange ore Grenchina gose bori Onditi, oyo oyo osirete na omwana ominto. Nabo nachiete ororo, nkanyoraa bamobire bekire obisi, bono ekero bamobegete obisi, bakabasokia bakang'ea kobaita, bakabaita bakabaita ogochi goika ororo nonye na omorai ore kobaita ekero ogoika ororo, iye agokobeka chimbero okoboria, oyo na omonto okwete iga ogotobwatera chinsa. Kwaroo kwaigwa na obwoba gwatama, amang'ana nabo babaitete, bakabaita, yaani bakabaita mpaka oyomo chinguru chikabora agotarera. Ekero baitete momura oyio ominto mono nere baitete mono, bono ekero bakorete, bakamanya kondangeria bagateba inche obogori emesigo yaino. Amang'ana nchikaichia kogenda mbogori omwana oria, tari konyara goikaransa, tari gotenena tari koramoki. Amaene nkabogoria, Ngatema kobogoria omwana omoito, ngaibeka iriko, ngang'ea gokururi, gesiyo ekiya emesara omuya omogaka one agacha akambwatisi, tokamobogori, tokamoikia epaara tokanyora ebibigia ekamobogori, ekamoira nyagetari. Twagoika nyagetari, akabekerwa amache, ekero abegetwe amache, egaika chinsa saa mbiri, akaegwa endagera, ekanga gosoa. egoika saa tatu togakerwa esimi ng'a okure, gaki eserekari, gaki eserekari narerire ase more gaki matokonye gaki omwana ominto ararorekane gakiiii, gaki nkabogari gaki, gaki naye anene bang'ana iga gaki omonene onde. Nkorokwa Dominic Ondicho, oyo osira, oyoitete boka agasira na endugu yane, naro omogokoti. naende omogogoti ase enyomba ende tata, nere omone omomura omonene. Bono oyo osira, noyoira okobwaaaa momura omwabo tata oyore akoooo bono oyoo omogogoti buna inche. Bono, abaminto aba mwachire igaa, amaene egento eke nabo giatoberete egento kia okumi sana, egento kia okumia, yaani ng'a kera omwana ominto nyigwete ng'a na emeremo narenge lakini nachete nkaigwa amang'ana aya, akambera amakong'u sana, ng'a bamoirete obisi, Abanto bakabakani ng'a tiakomoita ofisi y'omogambia, echief to first, igare bono otobe getanto ono, abayouth mbaro bakora egasi, bagacha bakamobwata bakamorusia nyomba, bakabaira, barenge na omomura one nere korwa moino aa. Ekero babaira, bakabaira ng'a ngochi bare kogogambera ofisi moino, ase anto one abwo ase ofisi ya echief. Ekero baika oo, bakabakwanera. Chinsanka igoro chi'engeri imambia iga, bagachaka bono kobatandiga riboko. Naigwete nabo babetete egento gi'okubi bakabaita mono, lakini bakaengera endubu eye ande mono sana. Bagaita bagaata amagoro, bagatacha bakabuna pi, bono inche nkoboria iga, omwamisi oito tiri Dismas Tirisa, omogafani oito Simba Paul Arati, ase ogwancha kwaino, ase omoyo bw'ogokonya. motokonye gaki tomanye obomani bwa omongwana oyo minto ngaki asirete, mani motobwatisie kabisa mwesimiwa. Igoro mambia amarieta nkoruku Teresia Kerubo, omwana na oyo one oyoigo okwete, bono yarenge igoro mambia rende omwana oyoigo agacha akarusia omoyo iga iga nabo batagorete nonye na omorango oye bakamobwata bakamoira, bono ekero bamoire egetuo omoino aria rende ntobegete ekwerende ororo. ntobegete obisi ororo, bono nkagenda inche ase nachiete nachiete ekanisa, yaani ngochi gogocha ngote ng'a omwana ogo gabwatwa, yaani oirwe ochire goitwa, oiterwa oiterwa oiterwa ororire naitwe gaki, ngochi kominyoka, nkanyora omwana one iga aitire bobe yaani aitire akwete airete amaiso igoro, mwana one tari konyara kong'usika nyawo na amagoko. Gaki bakamotebia bakamong'ina nepigipigi gaki nabwate besa. Bono abande bakamobereka negetambaa bakamoikia nyagitari nyangena, bakomoikia ororo, ogoika abanyagitari bakamobekera amache, tokarema ng'aki nkogwena are gaki nkoramokia are nkoramokia are, gaki igo ng'a yaye okure, ngaigwa omwana one okure gaki. Naigwe omwana one okorire ache gosaba eserekari enkonye gaki natigaire bosa timbwati kende. Timbwati kende nyore gaki mpaka chintakane chiaye etigire noo chire aiga gaki omonene one nyasaye one enkonye gakii gaki nabo igo egenene ng'a naigoo Ngokwana nkorokwa Dennis Kora Atandi, nkenyoro niga iga, yarenge rituko ria igoro to- tokaanda gochia aria ofisi, Nabo babwate babwate oyominto Dennis Onditi, bakomoita, bagoteba gose nakaibete, na richiko ndiro rigoteba boite monto, na eba ogosire, eseria nero yokomoira astakigwe. Igo bono nateba nekenyoro eke giaito oborai bore ororo, sana sana aba abayuti, mbare gokora emeremo ere engiya, ase eng'encho otari motang'ani baitire, naende mbaitete anko yaye. noyo noyo kabere baitire igo ase obweng'e ekenyoro giaito oraibare ororo ntorochi gose mbuya bore mbuya mono. Biri buya aro ase ekenyoro gia abamware bakebori kenyororo mwamobago ntoroche ntoro na husuni korora omwana ominto ogoitwa na abafichirandi oyo noyo omwana oyo ise moke bakamoita noyo noyo bamoitire abana baye bono iga buna tokwana iga bamotigete ase erooro. Korwa abwo tana koibera monto. Gocha iga bono tokwana iga ebitina mbiarenge ororo korwa abwo. Claudius ase home affairs. Igo tokwana inche buna nkwana iga igo nde nosoni egento ekenene. Omwana oyi buna tokwana iga Nyasaye ore igoro otigire abana baye ase eroro naende abanto mbaye bare amago yaani barache kokonya koru kotatiga ise. Bagaeta tata omo yaani ise moke noerera bamoitire okwo ore. igoro yaani ng'a nedeni yaani edeni togokwana ng'a buna oratware edeni ya omonto chibesa inche ndateba iga gaki ase mwaru inche ngoteba iga motosaberanie ase ekenyoro giabo omareba kiabo ekenyorore moa mobago timbwati amange ase ekero ngoteba gaki inche etobwati tonyore oboene bwa omwana oyo buna aitire gaki abana abanyore ekiagera abana natiga nabake. timbo tingotoora amange goetania aba. Oyo tori kosaga obotebi bwabwate, erioni omonto abwate siringi elfu tatu, agateba buna bagateba nkoiranie bare, kere bakae baka enotisi ya okoirani lakini bono torochi ochire okure, bakabetereri bono bagatuma egeguba ekenene mono, bakabaita, naro aywo nabwate. Erieta nko nkorokwa Nicholas Kea arati, ase ekeene egento eke ntwakumete sana igoro nkumeti inde isiko onye ntegerete eredio. nkonyora abanto bagotirimba bakorwa mwane amaate bagotiira, abanto aba nkare kore ng'u chiombe ne chiaki chikare goitwa korwa maate aya ngochia korigereria nkonya na abana abwo babere babwatire, bagoitwa, abwo na abana abane totebe ndatebe bonsi. Ekero bagoitwa gocha, riba ase ogosoka gochia ase ench- enchera gocha rogoro iga, okoimoki rige okoimoki omote abwate, okomo okomoimoki otabe okomotebi imokia okoboko igoro iga. Riria amotebia igoro, amwaka iga iga. Okoimokia okonto omo agakorwa ang'o komotebia naye, Aye tata, tari ogoita, gose mware goeta rimo aa tari mochie moite, kobua koreta agaa iga ase tore tonyare korora. Nario baruete ororo bakamoa bakamoreta bakepaara aa, bagasoka kobaita bakabaira gochia obisi y'omogambi, ekero bamoikinchera, mbamoagete omwana oria, omwana oyo akabocha amanyinga. Bakorua ore omong'ina nachiete gokwana oyomo iga abwo ogochia gokwana iga gaki tiga komoita engencho eye. Riria achia gokwana bo, omo omo omwana omwana polisi oyomo okomotebia buna, ngento ki eki gokwana omong'ina? Tigana kabisa na egento eki gokwana. Bagotaka komoaka rende. Ekero bagenda nari baika iga abwo nyigwete bakomanya goita bagata amagoro, bakamoaka amakere, baka igo mbabunete chimbaru chionsi buna toroche. Lakini bono egento ekio togotebiwa ng'a kende omonto kamochire, otokie ne rimocho naende bwancheranire, eserekari nero ekogambia omonto oyio agambigwe, a- aru- aruorore egento kerorekane oboene bororekane. Lakini bono iga ebagoita ogoita abanto baraitwe bonsi, mbarabi rende bagocha ko- bagocha kogambera ense eye.